Ndinokuchingamidzai zvakare muzuva ranhasi apo tiri kudzidza pamusoro perubatsiro rwaMwari runonzi feva kana kuti rubatsiro runouya sefeva pamunhu kuti Mwari vanokuisa inonzi feva favor chinhu chatadzidza kubva pabhuku yanehemaya chapter 1 kusvika pachapter 6 patiri muzuva ranhasi tadzidza kuti favor ine simba rakadarika simba remari rakadarika simba roushe ndafavor ndeyamwari favor inobva kuna mwari Favour isimba raMwari rinoshanda mumunhu kuti akwanise kuwana zvinhu mawanirwo azvinoitwa naMwari. Tikadzidza zvekare kuti favour inounza vanomira newe nevanomira mira kurwa newe. Ndinoda kuti upabatisise ipapo kuti favour Inounza vanomira newe nguva dzese pazvese vachikubatsira, younza zvakare vanomira mira kurwa newe nguva dzese pazvinhu zvese. Pachirungu toti favor attracts both helpers and haters. Kana wakumbira Mwari favor, wakumbira vavengi. Ndaa favor inovengesa. Kuitirwa naMwari zvakanaka kunovengesa. Kugonerwa naMwari kunokupa kutadzirwa newakaipa, kumakwa newakaipa. Favor inomakisa newakaipa kana kuti nevanorwa naMwari. Saka Chinhu chakakosha kunzwisisa kuti kana yauya favor chii chinouyawo nekuda kwayo. Sezvandakambotsanangura kune chinoteera chakanaka chese, kune chinorwisa chakanaka chese. ChaMwari chese chinorwiswa nevakaipa. Ukangova vaMwari watongove munhu wekurwiswa. Vazhinji vanowanza kundibvunza kuti mufundisi, Kubva pandakatanga kunamata inini zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kuoma worse. Ehe, zvinofanirwa kutodaro. Nekuti the moment yawakaita declaration yekuti ndava Mwari, zvese zvakavenga Mwari zvakakuvengawo. Ende zvese zvinoda kubata Mwari zvinobata iwewe nekuti uri waMwari, ndiwe representative yaMwari panyika. Saka vavengi vaMwari vese vavengi vako. varwisi vaMwari vese varwisi vako. Asi nhasi sekureva kwandaita kuti tiri pachapter 6 yaNehemaya iyo yatiri kuona nyaya inonakidza zvikuru inodzidzisa zvikuru pamutendi kuti Nehemaya after atsanya kwamazuva 120 achinamata zvakarekodwa Ndingati mubhaibheri rose ndingati ndemumwe wevanhu vandakaona vane minamato yakanyorwa yakaitwa kakawanda iye mukomana anonzi nehemaya uyu kureva kuti nehemaya aiva wamunoti pachirungu prayer warrior kana kuti munamato wemandiriri but zvakadaro Hazvina kumuita munhu asina matambudziko aanosangana nayo. Ndochimwe chezvidzidzo zvatinofanirwa kubata kuti minamato kana kuva naMwari hakukuite munhu asingasangane nematambudziko. Kunoko kuita mukundi mumatambudziko ose, asi matambudziko unofanirwa kana kuti unotosangana nawo chete nekuti ndoupenyu hwepasi pezuva. Vazhinji vanoti kana kuti vanoita mistake yekufunga kuti ndikapinda muchechi ndapinda panzvimbo yekuti handichasangane nezvinosanganikwa nazvo nevanhu vasinganamati regai ndikuudze ndichiti munhu anonamata neasinganamate anonamata anotosangana nezvakawanda kudarika asinganamati zvinoita sezvinobhohwa kunzwa sezvinorwadza kunzwa but handisati ndapedza chese chinosanganikwa nacho nemunhu anonamata chinouya kuti zita ramwari rigorumbidzwa kana akamira panzvimbo akaziva kuti iye ndiani uye ndewa ani Chechipiri chandichati ndichisati ndaverenga ndoda kuti mubate ndechekuti kuna maproblem anonzi pachirungu mastubborn problems ana chandagwinyira wemaproblems anoda nguva uchianamatira anoda simba rinonzi kutenda kana kuti faith kana kuti persistence kana kuti patience Mukatarisa murume ari kunzi Sanibhalati naTobhaya naGeshemu, varume vatakatanga kuona kwekutanga tanga kwebhuku yaNehemaya vachirwa naNehemaya, vachikundwa mukuronga kwavo, mukuita kwavo nemukugadzira zvinhu kwavo, asi havazi kuneta. Vari kuramba vachiti after prayer vanomboenda. vodzoka kuna madhimoni akadaro ekuti unoenda kuchechi wononamatirwa spiritual husband yoenda kwesix months yoenda kwegore woiona yati nyuku yadzoka unofanirwa kuva nezvombo neunyanzvi kana kuti skill yekudhila nemastubborn problems Iwewe unofanirwa kuita stubborn faith and stubborn prayer lifestyle yekuti unotaura kuti ini handinete if it means kuti ndichafa ndichirwa newe spiritual husband so be it kusvika icho chinoneta nekuti tichazoona mberi varwisi VaNehemaya vakazoneta vakamusiya akararama upenyu hwake. Saka iwewe neni tinazvo zvemudzinza zvikwambo, tinawo maspiritual husband, tinadzo ngozi, tinadzo poverty, tinadzo mweya yese iri stubborn inoda kuti iwe isusu tivewo stubborn pakutenda kwedu kuti handizungunutswe inini nezve kuitwa newakaipa handizunungutswe nezviri kuitwa neanondirwisa ndicharamba ndakamira pane zvandakaudzwa namwari kuti ndiri musununguri uye ndinosunungura mazviro kwazvo tochitarisa zvakare kuti uyu nehemaya ari kunetswa nezvinhu kana kuti ari kunetswa namadhimoni aya nemweya iyi navanhu ava vakapfekwa ava munhu anonamata haasi kuenda pamberi pamwari kuti oh, inini mwari mandisiya ndega zviri kuitika sei kuti vanhu vanongoramba vachidzoka girlfriend yemurume wangu inongoramba ichidzoka ini ndichinamata handichadi zvekunamata zvacho haasi kudaro nehemaya haapomerei mwari mhosva haashore mwari haatize mwari anongoramba achinamata mwari achitenda muna mwari achimira namwari ndiko kunonzi kunamata ndiko kunonzi kutenda kuti nometa wasangana nei waonei waitwei wafirwa nei watorerwei unoramba uchingoti ine handina kutorerwa mwari handina kutorerwa simba rangu rekunamata handina kutorerwa muromo wekunamatisa ndicharamba ndichinamata zvichifamba zvisingafambe zvakanaka zvisina kunaka regai ndiverenge vhesi 1 eh, nevhesi 2 inoti zvino sanibharati natobhiya nageshemu muarabhiya navamwe vavengi vedu vakati vaudzwa kuti ndavaka rusvingo uye kuti takanga tisinokusiya pakakoromoka kunyange kusvikira panguva iyo ndakanga ndichigere kutimika magonhi pamasuo sanibharati nageshemu ndokutuma shoko kwandiri vachiti uyai tisangane pano mumwe musha pabani reono asi vakanga vachida kundiitira zvakaipa. Ndisati ndaenda mberi, ndoda kuti iwewe semunhu waMwari, semutendi, ubate chinhu ichi, kuti dzimwe nguva Mwari vanorwa kana kuti vanokurwira vachishandisa pfungwa dzako. Pabatisise ipapo. Dzimwe nguva Mwari vanokurwira iwewe, vanokudefenda, vanokuprotecta vachishandisa pfungwa kwete mutumwa, vachishandisa pfungwa dzako. Nguva zhinji paunonzwa mwoyo wako uchiti usaenda kwakati, usaita chakati, ndiMwari vari kukurwira kubudikidza nepfungwa nemwoyo wako. Saka mwoyo wako nepfungwa dzako, kana uri munhu akazvipa kuna Mwari mukutenda nemukunamata, zvinova zvombo nekembi yaMwari yaanorwira iwewe achibva from. Ndava hakuna muporofita tikatarisa akauya kuzoudza Nehemaya ipapa apa panyaya iyi. Pavhesi 1 and 2 kumuti kwaunoda kuenda uku unonokuvadzwa. Akashandisa pfungwa dzichishandiswa naMwari kana kuti Mwari vakataura naye kubudikidza nepfungwa dzake kuti usaenda kwaunoda kuenda kwakaipa. Zvino nhasi ndoda kudzidzisa pamusoro pebani reono, bani reono rinonzi maget together parties. Vazhinji tinomaziva anonzi maget together ende tinoada ende tinomaenda. Haana kuipa ese haana kunaka ese haana kuipa. chibate ichocho maget together mapati aya ese haana kuipa ese haana kunaka ukapabata unopabata zvakanaka ipapo very good tarisai adeedzera get together ndisani balad haasi nehemaya haasi shamwari yanehemaya haasi waanonamata naye waanonzwisisana naye waanoenda naye kugomo Nehemaya ari kuzotaura kwatiri kuti ini ndakadeedzwa kumeeting kuget together kuono asi ndakaziva neuchenjeri hwandakapiwa namweya mutsvene kuti get together kune chida kukuvadzwa paupenyu hwangu kune chida kuitika kwandiri asi chakapakejwa seget together sanibhalati natobhaya nageshemu vaona kuti nehemaya ane zvaari kuita muupenyu zvavasiri kuda ivo kuti zviitike vakamudanira kufood vakamudanira kuget together vakamudanira kuparty inenge isina harm inenge isina danger iyo iri dangerous tinodzidza kuti kana muvengi anatswa kukurongera anouya sechinhu chakanaka, anokudanira kuchinhu sechinhu chakanaka. Vazhinji takakuvara tikatadza kuroorwa, tikabuda mabasa, tikarwara, nhasi tiri kurwara, zvizhinji zvakafa muupenyu hwedu nesuwo nevamwe vatori makuva vakaurayiwa kuget together. Message yakasvika seget together, seharmless invitation kunoungana semhuri kunzi ngatimbosanganai sevana vanyamunhu pamwe chete tiuraye n'ombe tidye hongu zvakanaka vese vaiva majudha vana yaiva family but mufamily imomo mune vaienda kun'anga vana sanibalati kune vaienda kuchechi vana nehemaya Pati ndokubva yarongwa nevanhu vanoenda kun'anga vakadanira vanonamata kupati kuti huyai iri harmless tiri kungoita get together sevana vanyamunhu tichidya nyama ti, nyama tichiwadzana tichibatana semhuri kuti vana vazivane Haasi ese mapati aunofanirwa kudeedzwa uchienda. Haasi ese maget together, mafamily get together aunofanirwa kuenda. Regai ndikuudzei kuti nyaya inofamba yakadii kana wadeedzwa kuget together nevanhu vasinganamati. Iwewe nekuda kwekuti hauna maziso emweya Gara wakachenjera wakangwara ndanehema yaaisava muporofita but aiva namwari aimupa pfungwa dzeuchenjeri panoda maziso emweya gara wangozviudza kuti inini zvandisinganzwisise zvandisina kuronga handiendi kana ndinobvunza pasta wangu kuti ndoenda here tarisa kuvanzwa kwanga kwakaita rufu rwanehemaya destruction yanehemaya attack yanehemaya yanga yakavanzwa seget together saka hondo dzauinadzo nhasi muupenyu dzakauya seget together vakanodzidyira ikoko vakanodzipirwa ikoko ndava vanhu vaunorwa navo pavanozokudeedza kupati vanenge vatanga kare vanenge varonga kare n'anga inenge yatovaudza kuti imimi taakukugadzirai makadai nhingi nanhingi vakangodya chete chikafu ichi matambudziko ese nemweya yamuri kusangana nayo yakuenda kwavari zviri pavari zvakanaka zvese zvavakanamatira zvaakuuya kwamuri iwewe zvako une kusaziva nekukara nyama ndo pandinogara ndichiudza vakomana ndichivadzidzisa kuti urombo uroyi akataura kudaro aiva namwari muzhinji akati urombo uroyi nekuti zvinova nyore kumuroyi kuti aroye murombo nekuti ukamudana kuti umupe chinhu anouya asina kufunga vazhinji venyu tikadanirwa chikafu tikadanirwa pati tikadanirwa nyama hatifunge kuti nyama iyi yakatakura munyama nyama iyi yakatakura rufu nyama iyi yakatakura urwere tinongoona nyama chete Nehemaya akagona kuona zvakanga zviri kuono zvisina kutaurwa. Akagona kuziva achiziviswa naMweya Mutsvene zvakanga zvakarongwa naSanibhalati asina kuzvidudza kana kuzvitaura kwaari. Iye ndokurega kuenda on account of what God told him. Zvaakaudzwa naMwari ndozvakamutadzisa kuenda kupati. saka iwewe kana usingazive kuti mwari vanotaura sei gara waziva nhasi kuti mwari vanotaura nepfungwa dzako kana kuti kubudikidza nepfungwa dzako mwari vanotaura kubudikidza nemuromo wako mwari vanotaura kubudikidza nehana kana kuti moyo iya yamunoti ndazongonzwa ndiri mugoona musi wacho ndakangomuka ndichingonzwa kuti ha regai ndinamate mugoona musi wacho ndakangomuka ndichinzwa kuti ndegai ndiregere ndakatoenda kupatiko yako yaka moyo wangu usingadi mwari vakakuudza vakataura newe kuti usaenda kunyama iyi munyama imomo mune munyama regai ndikupei muenzaniso wekunzwisisa get together pabhuku yamateu chapter 26 jesu akatora chingwa ari munhu wemweya ndokubva abata chingwa chiya akadudza iye namazwi ake akati uyu muviri wangu idyai ndokutora zvekare kapu kana kuti mukombe kana kuti drink zvese zvinowanikwa izvi kupati food and drink ndokuti iri iropa rangu inwai mugosunungurwa pazvivi uye mugopinda musungano itsva nemi saka unonopinda mucovenant yeru rehurombo covenant yeurwere yekutakura maproblems emhuri nekuda kwekudya chikafu charevererwa nezuro iwe usati wasvika chese chausina kuronga achinei newe chese chausina kuudzwa namwari kuti chiitike achinei newe hakuna ukangoona wakuthretenwa ndoda kuudza secret yasatan satan is always operating in threats anoshandisa kutyisidzira ukaona kwanzi kune get together yevazukuru vambuya sinodhiya wobva wati hausi kukwanisa kuuya wobva watanga kunzi ehe ndo zvamunoita munozvitsaura pane vamwe kana zvinhu zvava kuzokunetsai musazombotitsvaga kana zvazodai zvazodai kana yanga iri pati inodirei kuchishidzirwa munhu ndo pauno ndo mutambo wasatani kana iri ari satani anga achikuda ikoko ukaramba anokutretena whether makuva mageti together futi ivavo kunzi ngatiunganei tiise matombo ukangoona vatretenwa chete varamba kunoisa dombo ziva kuti dombo iroro ranga risiri dombo hwanga huri uroyi ranga riri ono ranga riri bani reono saka unofanirwa kuziva get together yakazvimirira yega neget together inova bani reono wozviudza kuti kuono handiburuke ndichidzikako asi kana kusiri kuono ndati katarisa patichafamba nebhaibheri irori tichiverenga bhuku yanehemaya tichaona kuti get together yakatozoitwa pati yakaitwa nanehemaya nevanhu vake vanhu vakafara vanhu vakanamata mwari vanhu vakachema vachifara iwewe semutendi ukaona kuti vanhu vako vane tsika yemaget together ronga yako kana uda kuona kuti haasi maget together ronga yako kumba kwako kwaunodeedza mufundisi wovaudza hama dzako kuti musuve wa22 huyai kuget together kumba kwangu pastor jeu wangu vanenge varipo vachitibatsira kunamata uone kuti pane svosve rinotsikapo here varoyi vanoda kuti iwewe uuye kumaget together avo ini sapasta vako handiende kuget together yandisina kuronge inini yandisina kuudzwa namwari kuti ronga get together ikarongwa nemumwe chete vandisinganzwisisi handitsikipo nyange pakanzi pana eh, nehemaya eh, naabrahamu vaburuka kubva kudenga kuuya page handiendi ipo handizive kuti ndakarongerwei handina basa nezita remunhu ari ipapo angava mai vangu vangava sekuru vangu vangava ani asara mumhuri vazhinji mowanza kubatwa nerekuti pana baba vasara mumhuri ndo vatirongai get together saka munhu wese ari kusungirwa kunge aripo don't go there they will not they, they, ha, ha, ha, iwe iwe unotyei unotyei unonopihwa admission letter yefeki kuchipatara very morning yauri kuti iyoyo ndichadriver makuseni ndichiuya kwachirumhanza waisireyo yekuti ndaadmitwa ndiri muchipatara izvo izvi ndikutadza kufema ndine hameno zviri kuitika chiri kundirwisa kuuya kuchinhu chakanaka kudaro unoinzwa kuti haina kuzoitwa tanga takamirira iwewe kuti tikuroye Ndipo pega panoudzwa munhu kuti huyai kuno tikuroyei, huyai kuno tikuurayei. Ndavaroyi havambokuisira message yekuti svikai kuno Saturday tikuroyei. Zviri clear kudaro. Vanokuisira message yakavanda seiyo yekuti buruka kuono titaure. Iye akataura kuti handiuyiko ndichisiya basa akazoona hurongwa chaiwo hwanga huri kuono vanetsana kuti iwe tokupedza tokuuraya saka iwewe neni nhasi ngatidzidze kuti pese paunoenda kuget together uchinodya pane chauri kudya kuseri kwechikafu Vazhinji venyu kusaroorwa kwamuri uku chikafu chamakadya chaive nesungano namadhimoni emusha kuti uri mukadzi we spiritual husband yedzinza ndiwe uchatakura urombo nematambudziko edzinza. Ndiwe mbudzi yekurasirirwa yekumhuri kwenyu nekuda kweget together yausingade kuenda ende unenge uchimhanya mhanya nekaepureni kane maflowers uchibika bika uchikanga kanga uchiita sei ivo vakakutarisa vachiti hona hona hona hona tapinda mudhara tabata tarova ngwara ngwara netsavo kubata netsavo kukuvadza dzidza ida mwari kudarika chikafu ida upenyu hwako kudarika chikafu kuti ndinzwe ka handisi kutaura kuti ese akaipa ehe mangwana ndozonzi ah, vakati musaenda kuma get together yoperera ipapo ese ese musaenda kuma get together ese ese ndizvo ehe musaenda kuma get together ese ese mamwe acho haasi ma get together anonzi ma get in trouble handiti ndizvo ehe anonzi ma get in trouble after get together saka unokuvara mwari ngavakuitirei zvakanaka nezita rajesu amen